tikati hausi munyama here nhai bako nezuro uno amawana basa apa paizvezvizi kwafuma kuchinaya hamuna kuenda kubasa kwacho ah, pakaipa zvekuona ah, kana ndikasana apa ndatomuka ndakapfeka kana kati ndikudedza kubasa mm. apa ndo pandakutoona mvura yekutozhakana panze haa pfungwa dzaidzi idzi hazvondiwandira Ah, uyu munyama uyu. Ih, ah. kozi apa handione kunge pane kwandichaenda kozi kuona kuti zvakaitika futi last time Mm. ndiri kubasa apa zvadzokorodza futi odzokorodza kutanga tatofara tati upenyu hwachinja manje yei apa uona ndopokuti titasevha mari ka kuseva mari kuti taseva waka 500 rands kuti tozombotangawo something ndefunga ndikutangirira musika kana kuti ndasina kudza Horetie zvinoita futi toita tombowana chinotibatsiridzawoona ka zvinhu zvacho zvinobva zvaoma ipapo ipapo mari yacho haimirire kuti zvinhu zviningirei ezvinezvi hapasisina kubasa kwacho wa zvaa zvaoma hmm. haona bebi ka hmm. autachokwadi hmm. ainda neta life yatiri kurarama haa ndabo zvamai manje Mm. Mm, haa ndombodhipisa kuzokona masowe toenda ndikati toenda ndaienda kumasowe ndikaregeza pamuzivi yavo Mm. andizvo Mm. hapana kun'anga ndakaenda ni andizvo Mhm. chingonzi mweya yemadzinza mweya yemadzinza Mm. but hapana kana improvement basa ndotsvaga inini macertificate ndinawo zvaunoziva iwo ndinawo ma certificates echikoro but hapana chikuita sei chikuchinja hapana chikushanda haini pfungwa dzangu baby ndakufunga nakuromba zvangu ii nhai baby wabva wanyanyoshayei usvika pakudaro pakufunga pfungwa iyoyo nhai vedu mm. hausi kwanoti bad idea here yauri kufunga mm, baby ndanototora nge no solution Because hapana chichafamba mu life apa. Hmm, aish, Hapana because hazviiti nda- izvi. ndazama zvese ndazama ini. Ndakutange benzi zvese vanhu vanenge vachitaura zvakawanda vamwe kuma social media. Vanenge vachitaura zvakawanda zvese. But Hmm, life chaiyo chaiyo inini na. Haya, ini ndoda kukuona kuone izvi. Dai so nda kurukisa kurukisa musoro. Hmm. Ndichikupfekedza kupfekedza kuti hembe uchipfeka ma stiletto but ndozviita sei tasa. Mweya wangu unenge uchirwadza sha. Zvichaita, zvichaita.
because ndikafunga kudaenda kuzimbabwe kwacho ndofana kunge ndiri neka 10000 chako chako kana ka 10000 us maybe ndowana pekutangira kuti ndiite madhiri
chikuru kungoenda chete zvekuzoti mari izvo tozoona tasvika ikoko but ka ndidi kuti utambudzike ka bebe wangu ko mwana ah, unosiya kuku anodya zvese zvese wani mm.
uona moyo wangu wakarwadza bebe ndichiona kuku achidya chingwa pabirthday zvanga zvisiri easy unoona zvinoita kunge mafanizi tichizviita tichiudza vanhu tichiratidza vanhu tichiita sei but mumwe mangu mune muchirwadza sha bcause handichuze zvinhu zvayo zvinhu zvinenge zvichiitika
zvese zvamuri kutaura bakuku ka ndiri kuzvinzwa neefoti yese yamunoita yese ndinoiona but ndiri kuona zvinhu zvacho ka hazvisi kuchinja munoita mabasa ese hamusarudze kana mukanzi kumachaa munoenda hama dzangu dzinotombotika but yei dzinotoona toti munozama nepese pamunogona kuti muwane kutichengeta ina handicomplain ndinoappreciate zvese zvamunoita wanhu ebakoko Mm, but baby ndinoda kukuona uchifara ini moyo wangu unorwadza kozi handikwanise kukuitira zvinoitwa nevamwe varume andikuona ndikonorwadza moyo wangu ipapo kozi ah.
chinyararai henyu musacheme chinyararai zvinowanika izvi musazochemeka muri munhu wemurume mukamachema zvinobuda here nhai veduwe chinyararai